Koia tēnei ko te roanga ake o ngā pitopito kōrero a tēnei o ngā o ngā kaumātua rangatira o Ngāti Whātua e noho atu nei i Ōrākei, ā, ko tōna ingoa anō, ā, ko Te Wiremu Rēweti. Taku pātai tuatahi ki a ia, kei te pēhea āna whakaaro mō tō rātou marae e whakatūria mai nei i runga o Ōrākei? Heane,
Pēnei whakakotahi nō te āhuatanga o te whānau He aha ngā ngā ngaungau i tēnā? E kore e kore rau. E kore hai pena ka ka ngaungau haere. Ka ngau haere. Ngā Pākehā ko te o te marae he tai Pākehā papai kei kei konei. E o mo te Pākehā papai. Engari rā e Wiremu. Ki au nei, nga tini rawa pea nga Pakeha ka haere nei te marae, ka mahara nei oku haerenga atu, tu mai nei he Pakeha te rangatira, tu mai nei he Pakeha e tohutohu mai nei ki au me penei me pera, kia koe ka ka ka riro te mauri i a ratou.
A taku mati i taku whanau, aria, e i hai mataku mai e.

Haere ki muri te korero ki a ratou, kare i haere mai te korero ki a koutou. That's right, he mai a koe, korero tika tena. Ma te marie noa te poi. Ke tatu e ra te mana. Ke ihi o te ahua tangata Maori. Are i te mea to marie e pana atu nei a ratou, kao. Ā, kei te titiro whakatā atu te pākehā i a rātou, ko rātou ka i te peke mai. Ā.
Ko taku mahi e whakaaro e Wiremu, pēnā e karangatia ana ngā iwi Māori katoa o Ākarana nei, me mea rā ngā, ngā, ngā iwi o ngā, ngā, o ngā hau e whā, kia haere mai tēnā me tāna rourou, tēnā me tāna rourou, nē? Ā. kia whakaaro e rātou he tika tō rātou ki tēnei marae, akoa he wāhi whakaaro noa iho nei. Hoi, ka rongo ake anō, he rau mano tāra e homai ana e tēnā tangata, ki au nei ka ngaro te whakaaro ā-iwi, nē? Te whakaaro ā-iwi. Pēhea ōu whakaaro? Ā, he whakahaere tonu au ki tēnā. Nō tātou hoki, nō te Māori tēnei marae. Nō tātou nō te Māori, haere i te whakaea. Whakaatu ana au i te nā. Pena hei ara te pāka hei te mahi e mahi.
Engari me, me mahi rātou hei pononga ma te Māori. Hei pononga ma te Māori, ae. Haua hei, hei rātou, hei, hei tū mai he rangati. Haua hei tū mai he rangati, oh no. Ka, ka ngaro te hī o te Māori. Ko hei tau rātou me mahi a. Māori mā. Pēnā rātou e he iwi whakapono mōhio i te whakaaro o haere rātou. E te Wiremu, kōrerongia mai ngā kōrero mō tō, mō tō tupuna, mō Tūhaere Reweti. Āku.
Nā, whakaahua tēnā o taku tupuna. Taku tupuna o Paora Tūhaere. Ko tōna kōtiro whāngai ko Mere, Mere Paora. Rongo ana koe i te aha koe ia? Ae, ko Mele Paora. Ko he wahine hianga, na. Na, kāre tēnā tangata te whakarongo i te aroha, te mau, te mauri, ko tāua te Māori. Ka peke atu ki konā i a koe naka. Ki te Aupōuri? Ki te Aupōuri, ki ēnā katoa, ki runga, o te Rongo Āpuru. Kāre ia,

whakarongo, te whakarongo i te āhuatanga i te aroha. Engari ko ētahi o ngā Māori e rakohia i tērā, rakohia i tērā nā ka whawhai, whawhai te ea, nā ka rironga i a ia te Wikitoria. Tini ana ngā wheni o kona ea, o runga o ngā puhi, e riro mai nei i a ia, i te wā, engari ho rakohia hoki atu.

He toa hoki, nē? Ā, he toa. Well, te koroua tika kai, nō tātou katoa. Āe. Nō tātou katoa. Nā ēnei āhuatanga kua roa katoa e muru. Nā, pēnā ka hoki tō mātou waka, nē? Tō waka i a Tāheri-tikitiki. I a One Pēpiana, ka rongo au tēnā ingoa. Ā, kua rohia mai taku pāpā ki a au te wanganu te ona nei, tōku waka Ngāti Whātua, Tāhere Tikiti. Nō ngā tau kua pae moa ka nei, ka ki te uro te te pepa. Ka ki te uro i te pepa, ko riro kē i a Tāwhio. Mei ano nō Tāwhio te rāwaka. Tāwhio ko kore te takua, takua kāo, ara ara tāna waka i rātou.

ko Taeretiriti, ko Pounarakere, engari ina rā te mahi reweti a Puriri o reira, Totara.
Engari rā, ore Kaurae nui rawa te rerekētanga o Ngāti Whātua rāua ko Waikato, nē? Ko Lyttelton au, Lyttelton, he momo kotahi anō. Ā, a King Tangata Oranga, mate ana Ngāti Orana.

Rau mana, ko koe te tiokana. Hana naku i pate atu. Nana kei homai. Ono la ko rari rari mo te la kota. E ya te ma ko te tio. Ba ke ta te ma ti te ka wi. Tai tai. Na pene ka te ta ko fa nei wi lunga nei. No ko ka to te ni fa nei. Tō rātou matua, matua anō hoki. Te temple nō tōku nei pāpā, nē? A Te Hira. Nā, engari ko hau ana te tēina.
He aha te take i haere ai tō tupuna ki Rarotonga e Te Wiremu? Ko reo ki a Whakarongo tōna iwi ki a ia. David, Ranga i weka au konei. Whawhai tonu te mai. Na, ka kore ki nga mai. Rei e Kare Peraka. Kare Peraka i tika te whanaunga whakahoki mai konei. Hoki tonu ma te raro, te rarotonga. Nga rarotonga o era ra papai. A ka puta mai hoki te tahi ko te wahine a Puriri nei, ne? I heke mai i era. A, no muri nei e ia. Kare, a heke karato mai reira. a haere ne no heke katoa mai re oi no tangata e tangata e mohe ana ko aro tiu haere ka waka e ko tangata e mote ana tangata pati wara tiu e he tangata o tong to la di mati wate ana

E mai ana koe ki a Maru. Maru, tamariki, kei konei na kano. No ana, engari kua hoki ki Rarotonga. Kua hoki ki Rarotonga mo a Peipuere pe kua hoki mai. Engari mo te papai e ngaro tonga i ara wa. No eni wa ko hanga lere ka ale. Ko hanga pa ka ne.

Ā, whakaā mai i a Ongoa.
Tāku kē whakamiharo nēu ki a kourua. Kua maha ngā tau i a kourua e noho ana i roto i te mātotorutanga o te ao Pākehā, mutu kei te mau tonu kourua ki ngā tikanga Māori, tūturu. Āe, Ongoa.
Kare noa kourua kia rarata i te Pākehā. Nā Rongo, nō Rongo, ko tāku nei mahi i a au nei tamariki ēnā nō tahi ki ngā kaumātua. Koia anō nei. Ko rāu e, ko nānau ahakoa e tonotono, tamariki tono, ko reira anō hoki.

Ā tāngata kōrero, taku matua, me ērā me te puna, ki te mate o ā ana me tana matua, tēnā te Awateane. Ā tāngata kāore rahi te kōrero.
Tāu nei tamaiti ake a Prince, mātakitaki ana au kua tū, kua tū marae, kua mahi ngā tikanga o tāua tūpuna. Ki a koe, Kei te hoki mai te te wairua Māori? Aea. Aea.
E lawe koe tāu taku tamaiti nē. I te taetanga mai koe ki te whakapuare i te whare, tango te tēhi o ngā wāhine. Nā, ko, ko tiwe tōu i te mihi. Tiwe tana aro e taku tari i tōna, i taku hoa i Atame. He ara mai i taku taha. Mā māu e mihi. Ā, koroke pera kau ki Atame, noho noa atu ana. Ā, ka tiro kē au i te mihi noa iho. Whakaurua ka rongo i te tangata nei e mihi ana. Ōpaho ana te reo i roto i te whare. He mea pai o te Māori, mārama. Ka whakamoe koe e Kerani. Ka rapau taku tamaiti. Ā, engari, nō muri ka kitea taku tiohine, tērā waka kōtiro nui. Ka kite atu ana i tana tēnei o tana tungāne e mihi ana, kāre i tukua i te māmā. Hō, nā te māmā o Raka Umohia koa i kōrero tonu. Raka Umohia ko ia. Raka Umohia ko ia, ko ia te mea e mihi ana. Nā i whakahokia mai e, e mea, e Henare, nē? Tūwhāngai. Tūwhāngai.

Āpehea i te kauanotanga. Engari e ai, ko te teina tēnei, ko te irāmutu, nē? Engari, ko rātou hoki ngā mea e mahi ana. Aku, aku whanau katoa Rēweti, momo mahi katoa. Engari tana e momo noho noa iho. Ā koe i hea, kei konā rātou e tū ana. Na koe i riro ai ma latou e e mau ne na pene no iau nei o riro mai iau ha e ko ha fo ho hau ka roa tonu au ki a latou a rearo ke noku ki a latou.
Ka nui to kaha i te ako atu i a ratou nga tikanga Maui. Mihi.
Ae. Ae me nga mea te ora. Me tui te marae i te mihi. Mihi Maori. Ako nga mea hara me ēnei tangi. Mihi a. Ko me mai e tai wa, kore la matou muhe ni te koro Maori. Kore hoki matou e tuku nei o matou whaea ke koro i a rara. Mea rā, Awa, kei konei haramai, haramai tahi tātou. E rua nei ngā rā, ngā mea, ngā kūpakani tēnā. E Wiremu,
pēhea ana māu e mihi atu ki te motu, ngā, ki ō tō tāu iwi e whakarongo mai nei?
He teiwi katoa, ngā hau e whā. Tēnei te mihi, tēnei, tēnei. Whanango koutou. Pirimia Reweti, tēnei marae o tātou o Rungoroa kei. Na, tēnā koutou i te mahitanga atu i te āhuatanga o tātou aituā mā. Kei te nui te tangi Te mamaetanga hakau mo ratou. Haunga ia, me pehea? Kua homai no te koroa ka taea te pehe o te niahu tangata mate. Ka ta te mahi te niahu matemate. Ka hari au ko tikuna mai uke mihe tia koutou. E ku mātua o runga a. Kaipara Maunganui, Otamatea, mēnā i runga o Waitangi, ako i tūrā i whakahurua i a ai ngā kōhatu o tā Te Utuāhina Whaea kei te mihi atu ki a koutou. E Pene, tēnā koe. Me kore rānei e kā ngā mihi, koinā te mihi ake. Kāti tonu tātou hei nei rā nei, huihui mai e koutou ki konei, ki runga i tō tātou marae. Tangohia ia kei pēnā e pēnei. Kei pēnā koutou. Kua whakatātou wehe wehe i a tātou. Koia ia tenei ahuatanga, tena la koe te roi tunga te o tatou ahuatanga, koia na na toku te mokai a te Pirina Reveti. Tena rawa atu koe te matu e Wiremu, korua ko te kui. Ko ta ko ta koutou mokai ono tenei ko muru paenga e mihi atu nei, kia ora huihui mai no tatou katoa. Takiri takiri takiri takiri hei.